Bavê Şivan yê temen pêncî û heft salî bi hestê xwe yî netewî berfireh dizane girîngiya dîroka Kurdan û pêwîstiya girîngîdan bi danheva alavên fîlklorê kurdî çi ye. Ji ber vê yekê jî mûzexaneyek li mala xwe ava kir û tê de alavên kulturî rêz kirin ta ew kultur winda nebe û xelkin ku seredana wê deverê bikin zanibin ku kurd xwedî kulturê xwe yê taybet in. Bêhtir ji pênc sed kelûpelên floklor û alavên kevên yên kurdî li vê mozexaneyê hene. Yek bi yek hatine komkirin û rêzkirin li ser destê bavê şivan bi alîkariya xelkên devera Dêrikê lê Rojavayê Kurdistanê. Ji destpêka adara du hezar û çardehan dest bi avakirina vê mozexaneyê hatiye kirin û piştî derdora du salan ji dan heva kelûpelan niha ev mozexane bûye cihekî geştyarî li bajarê Dêrikê ku her kesê seredana wî bajarî bike dixwaze çavên xwe bi dîtin û naskirina van kelûpelên dîrokî bixemilîne. Cilûberg alavên çandinê, alavên destan, ber û berhemên tevna kurdî, neqşên ku bi destên jina kurd hatine duristkirin, û kelûpelên cûr bi cûr li vê muzexaneyê hatine komkirin. Cihekî taybet ji mala xwe terxan kiriye ji bo cihê vê muzexaneyê û nav jî lê hatiye kirin Muzexaneya Bavê Şivan an ku Muzexaneya Dêrike ya Floklorê Kurdî. Tevî ku Bavê Şivan ne xwendeye lê bi şêweyekî rêkûpêk karê vê muzexaneyê birêve dibe Û navê hemû alavên di vê mozexaneyê de û kesên ku alîkarî bi komkirin û danheva van alavan di pirtûkekê de hatiye nivîsandin ta ku mafê tu kesî di avakirina vê mozexaneyê de winda nebe. Û hîn jî danhev û komkirina alav û kelûpelên floklorî ji bo vê mozexaneyê berdewam e. Belê temaşevan hêja her li ser vê mijarê niha Ehmed bavê şovan xwediyê muzexaneyeke filiklorê kurdî li bajarê Dêrikê mêvanê stûdya Arkeyê dema te baş be. Dema we tevde baş bê xweşka min. Kak Ehmed destpêkê dem xwazibin bizanibin kengî te muzexaneya xwe ava kir. Destpêkê Gotina min a ewelî xêr û xweşiyê ji Kurda hemû re dixwazim. Yekê heyva sisê du hezar û çardehê du hezar û çardehê wextê bavê mezin Barzaniyê Nemir mala avayî kirî ji cîhanê bar kirî ew

Ev dinyaya dikeve wextê yek xwelê neke xweyî wê tarîxa me, dêrikê de, torasê me, filklorê me wê zeîf bê na filklorê cîhanê de. Min mêzand birayê me yê mezin Kurdistana Başûr Saxo heta Xaniqînê min gelek me'redê wa dîtin, koşkê strana û filklorê wan bidît. Min yê birayê me yê Kurdistana Tirkî dîtin, min yê birayê me yê Kurdistana Eyranî dîtin. Min got baş e, ma çima ma ne em jî birayê wan e. Ma çima em mûzaxaneke li Dêrkê Ava nakin. Min dest pê kiriye û bi alîkariya feqîr û hejar e miletê Dêrikê û menteqa Dêrikê, gundê dora Dêrikê min re alîkar in û silavê min ji hemû re hene bila li min bibûrin. Ku ez nava bêjim nav gelek in. Belê. Dora sih gundê minteqê û gelek ji dêrikê jî pîreka û keçika û zilama pê hesa ne. Min ev maret ava kirî Xwedê Teala bi xêra hemûan mezin bikê. Serê sedî heftê kom kirine ji mozaxanê re anîne. Ew mozaxane henê ne bi navê min e, bi navê kurdê dêrikê ye. Navê we em dinivîsin defterê de û navê wê qet a tînê em dinivîsin û tarîxa wê em dinivîsin. Bi izna Xwedê rojê pêş de ez ê hemûyê ser armekî welê du mitr bi du mitran mezin çêkim. Ez ê navê hemû we bi wê armê ve daliqînim ji ber keda we û te'ba we min re dîtî winda nebê û serê sedî sih jî me pere jî kirîne. Belê kak Ehmed yanî danheva van ê kel û pelan ne ji aliyê te tenê veyê. Bajarê Dêrikê jî wan jê alîkariya te kirîyê û heta ku te ev kel û pelana te dane hev. Belê belê. Baş e tanha te çi dayî hev ji kel û pelan di vê mozexaneya hate? Wellahî xoşka min heta niha em dikarin bêjin pênc sed qet ame kom kirine. Belê.

Xwedê gelek tişt me kom kirine lê mixabin min mixabin sed mixabin min sê bekire hazir kiribûn wellahî her sê jî min rê de winda kiribûn ez nizanim min li malê jî hiştibûn ez nizanim yek ya koşka strana bû û yek jî ya Ehmed Sofî bû û yek jî ya Rûdaw bû û yek jî hinek xortî dî hatin welê me keyf xweşik çêkir min her sê kiribûn destê xwe de wextê em derî girtiye min li malê hêlavin ez nizanim û min re dê ji wan dakir ba nizanim. Belê kak Ehmed di nerîna te de girîngiya danheva van kelopelan û parastina van alavên kulturî û dîrokî çi ye? Ev xweşka min em pêşiyê me bav û bapîrê me berî milyonê sala ev ji me re kirine. Bav û bapîrê me pêşiyê me çi zilam çi pîrek, zilama şixulê xwe dikir, pîreka şixulê xwe dikir, canibê hevdû bûn. Neştin toras winda bibê. Roj bi roj em toras zengîn dibûn. Baharke em torasê xwe kom bikin, em zengîntir in ji torasê Ewropa û û Xelîciya û Ereba. Em gelekî zengîn in ser axa xwe, çiyayê me, axa me, nefta me, ava me, sewalê me, zimanê me, rehma me, dangistarina me mêvane re. Vije dêrikê heta Qamişlo mûzexane nîne. Min xwe lê kiriya xweyî, lê ez dikarim tiştkî bêjim. Dîsa ez vegerim bêjim ev mered wextiyek bijî ew şivan e. Ez dixwazim bêjim mereda kurda ye, mereda dêrikê ye. Bêje min daxwaziyek heye ji cimîyê kurdê cîhanê, çi xortê me yê Ewropa bin û çi miletê me yê dêrikê bê û çi gundê mintaqê bin, her keskî ka çil cem wa heye, alîkariya bin wezexaneyê bikin û tev de me re alîkar bin. Ciyê min teng e. Ez dixwazim me cî fireh bikim. Heke munezematê xêrî, heke ehzabê siyasî, heke însanê xêrxwaz alîkariyan bikin. Ez vê mozexaneyê mezin bikim, mesaheta xanî elhemdullah du sed mitre e, ez xilas bikim. Ez bikaribim cil û bergê kurdî, tarîxa kurda hemûa lê kom bikim. Ez bikaribim xort û keşkê kurda di Newrozê de, dozdeh Adarê de, bîrayîna Babê Mezin Barzanî Nemir de, wextê şehîd tên, ez hemûa tê de kom bikim. Mi derî vekirî ya ji kurda hemûar e.

Derbas dike. Eva herikî meqalek nivîsiya û gelek televîzyon jî hatine û gelek cerîde jî hatine. Yan ez daxwaz dikim her kes were derî vekiriya ji hemû partiyê siyasî re, ji hemû munezemata re, ji hemû kesî re em destê xwe bêxin destê hev de û em vê meredê mezin bikin. Demek madî li pişta vê meredê hebe, em bikaribin. Em nabê vê meredê dewletê alemê pê bihsin. Ez eger piçikî mecal hebe. Ez dê hatim ez dê çi ez hatim çi methafa Allahuma salli ala seyyidina Muhammed ya vê dê ya vê dê ya ya Hewlêrê ez çom xortek li wê de gencek wê dire emrî çardeh pazdeh sal e kerta qut dike herekî hezar û pênc sed wereqa distînê Xwedê zanî ji min nas stand ez şexsî ewil bûm ez çom bil meredê me zand ez gelekî pê keyfxweş bûm Bi dî hinek Emerîkî hatin, Elmanî hatin, Firinsî hatin, Kurd hatin. Ji fikra hemûa de qê ez mi dîrê Behradê me. Tim ma mi kom bûn. Min rabû Cercere ji ware şerh kir, Minîr ji ware şerh kir, Mihalet ji ware şerh kir. Min ew ew tim mal mi kom bûn. Fikra we de qê ez mi dîrê Behradê me, min hemû jî tarîxa we û şixulê we, min her qet'eka mi ji ware digot, min digot ev Kurda çêkiriye. Belê bavê ji wan çi cûdahî te di navbera Muzexaneya Hewlêrê dît û ya xwe? Wellahî ya. Çi tiştekî zêde hebû di. Belê belê ya Hewlêrê berî du sal e cî ez hatim zîyareta wî kir. Ya Hewlêrê bi tekîd cihê wê xweş e. Cihê wê miro zanê esrarekî kevn e. Ji bilî cî kel û pelê ku di hin de. Kel û pelê wê bêhtirîn jiyê ma. û xiradê bêhtirin jê me. Te tiştek xerîb be te di xestaneyê Belê belê gelek vedî tiştê çû be? xerîb min dîtin. Hê ew li dêrikê dest min nekirina. Lê dîsa ji xwe xwe re dibêjim ez ê vegirim gotina xwe. Ew tişt û pel min li gunda dîtine. Lê mixabin cem hinek însan in dawa peral min dikin û îmkanetên min ê madî nînin ez bikarim. Heger îmkanetên madî hebin wellahî ez ê wa tiştê ku li qeleya Hewlêrê heyî Ez naxwe dest bê xwe mozexana dêrkê de û ez ê xort û keçikê dêrkê bihilim ku tê de govend û û reqs û û her tiştê tê de bikin. Destê te xweş be Kake Ehmed bavê şivan e, xwediye mozexaneyeke folklorê kird kurdî li bajarê Dêrikê it mêvanê Stûdya Erkê bû gelek spas ji te. Spasîya we dikim, serketina ji we re dixwazim.